Hello, today I wan welcome una to another episode of Law in Pidgin. My name na Hope Azeruchi Azeru Ozeri. Today we wan talk about another defence wey you get to crime. Wey wey dem go say maybe dem say you kpai person or dem say you uh, you assault person, you do something wey be crime wey get to do with assault like you attack somebody. One of the defence wey you get na defence wey dem dey call provocation. Now provocation no be anger, na where so many people dey dey get am wrong, I do this thing because I been dey angry, no be him be provocation, no be wetin law dey see as provocation. Provocation na that thing wey be say if him happen, e go make you lose self control, no be anger, I fit I, I fit call you now. You no answer my call and you no call me back, I go vex. You no make me lose self control. Provocation na something be say if you do am to me, wetin I go use as example now? For example now, I carry pikin for back, you dey come hit my pikin. That act alone dey enough to provoke me. That one fit cause provocation. Another thing wey fit cause provocation now na You catch your wife, you catch man on top your wife inside your bedroom, that act alone go fit make you lose self control. In fact, that one na perfect example of wetin be provocation. Or you as a woman, you enter your matrimonial bed, your room, you see uh, a, your husband on top another woman, where dem dey do me kwata that thing alone go fit make you lose self control and that time wey you lose self control you fit do anything because no human being eh, wey go see that kind thing wey no go dey provoked na that thing na wetin law dey talk call provocation or some men wey dey feel say dem go fit do anything everything for marriage go free for example i dey hear say some men Wen dem bring woman from outside come dia house wey dem dey wit dia wife and children, dem go tell dia wife to go dress bed wey dem go take sleep wit di woman or tell dia wife to go okay make dem dress bed, boil hot water, carry go bathroom for di side chick to take bath, to take you get understand. Dat kain act alone fit make a woman lose self control. Na like dis I go fit take Explain am well you understand our criminal code act and criminal code law use big big grammar but na like this I will take take explain am to you make you know wetin be provocation no be anger so no use anger go do something come dey say na anger anger no be defence for law anger no be defence for law Now, section 284, 283 define provocation, 284 now, come dey talk say person no dey criminally responsible or liable to, to any assault wey im commit under provocation. So for example now, You you wey be man, I dey always use man because na dem dey dey this situation pass. You just enter your house, you go work, you don go hustle, come back, you just enter your house, see on a man on top your woman, dey mm, dey make water. You fit lose self control at that time. that period, anything wey you do that man and that woman, the defense of provocation go avail you. e go avail you if maybe you wound the man you do the man one thing the defense go avail you but if in that process you kpai the man kpai the woman or you kpai the man leave your wife the defense of provocation go help you but e no go help you complete because that defense of provocation now go come reduce the offense of uh, uh, murder to manslaughter. I no know if una dey get the difference. And this thing now, provocation just like I tell una wetin be the eye wey God dey take look self defence. This provocation and wetin you do me go dey equal. For example now, if I provoke you, you wan come assault me, my provocation My provocation wey I provoke you and di assault wey you give me go dey equal. And di time too wey you use do dis tin dey very important. For example now, I know why I dey use um man wey scratch im wife wit woman. For example now as a man, you go your house or okay no, pesin tell you sey your wife dey somewhere wit anoda man and you come go dia see your di man on top your wife, dem dey do um, dem dey do me kwanta. then you you come run go your house go carry kala go carry um wey go use cut the man or cut the woman the first of provocation no go help you know why that time wey you run go your house come back law see am say your temper suppose don calm down You understand? Your temper suppose don calm down. You no go use am compare that time wey you see am. You understand? That time wey you see your on that man on top your wife. You see that first thought wey you get, that first thing wey enter your mind wey you do na provocation cause am. And make I tell una, wetin assault wey people dey do under provocation, dem no dey think am. I no know una dey get the difference. I no know wetin people wey dey for medical field dey call am. The thought dey enter like this, bam, e go just enter. That you just lose that self control within seconds. No be the one wey you come sit down. This thing wey my wife do, wetin I go do am? Wetin I go do am? Then you go kpai am uhmm that one no be provocation now you don know wetin provocation be you wey dey watch our video when you watch share abi you no dey enjoy my video don't you like my videos when you watch my video share am na so e suppose be thank you i love you.